Matul is-snin twal li qattajt nistudja l-Iskrittura Mqaddsa, dejjem laqatni kif xi affarijiet li jidhru komuni jistgħu jġorru tifsiriet tant profondi. Kien waqt lejl ta' riflessjoni, waqt li kont qed indawwar il-paġni mtebbgħin tal-Bibbja tiegħi, li ħassejt bħal sajjetta fuqi b'rivelazzjoni. Il-melħ, dan il-mineral hekk sempliċi u preżenti fil-ħajja tagħna ta' kuljum, kien iżomm fih qawwa spiritwali li qatt ma kont immaġinajt. Il-kliem kien qisu qed joħroġ mill-paġni, jirrakkonta storja antika ta' purifikazzjoni u patti divini. F'dak il-mument, irrealizzajt li kont wasalt biex niskopri misteru li seta' jbiddel il-mod kif nifhmu r-rabta tagħna mas-sagru. Moħħi kien qed jagħli bil-possibbiltajiet. Bħala studjuż tal-Iskrittura, kont naf li xejn fil-kliem t'Alla ma kien b'kumbinazzjoni. Kull element, kull dettall, kellu skop akbar. U hemmhekk, quddiemi, kien hemm iċ-ċavetta biex nifhem waħda mill-aktar armi spiritwali qawwija, u fl-istess ħin l-aktar waħda mwarrba, tal-fidi tagħna. Il-melħ ma kienx biss kondiment jew preservattiv. Kien simbolu ħaj tal-qawwa divina, għodda mogħtija minn Alla biex tippurifika, tipproteġi u tissiġilla patti eterni. Il-kobor ta' din l-iskoperta ħallietni bla nifs, u għaraft li kelli naqsam dan l-għarfien mad-dinja. Hekk kif bdejt nidħol aktar fil-fond ta' din ir-rivelazzjoni, verità kristallina ffurmat f'moħħi, il-melħ, bħal kull ma jdawwarna, ma tfaċċax b'kumbinazzjoni. L-eżistenza tiegħu kienet parti minn pjan akbar tal-Ħallieq. Ftakart fil-ħafna drabi li rajt il-melħ jintuża mingħajr ma l-vera essenza tiegħu kienet mifhuma. Fi żgħożiti kont nosserva lin nanna tiegħi traxxax il-melħ fuq l-adba, ġest li dak iż-żmien kien jidhirli biss bħala superstizzjoni innoċenti. Ftit kont naf li kont qed nara att ta' għerf spiritwali profond. Hekk kif is-snin għaddew u l-għarfien tiegħi tal-Iskrittura żdied, bdejt ninnota xejriet. Il-melħ kien jidher f'mumenti kruċjali tal-istorja Biblika, dejjem mgħobbi b'simboliżmu u qawwa. Ma kinitx koinċidenza, iżda xhieda siekta tal-preżenza divina fid-dinja materjali tagħna. Din il-fehma laqtitni bħal mewġa taħsel snin ta' interpretazzjonijiet superfiċjali. Il-Ħallieq, Fl-għerf infinit tiegħu, kien ta lil din is-sustanza sempliċi kwalitajiet li jmorru lil hinn mill-fiżiku. Il-melħ kien aktar minn element kimiku, kien rabta li tista' tmissha bejn dak li hu ta' l-art u dak li hu tas-sema. Irrealizzajt li kont quddiem verità fundamentali, kull farka melħi ġġorr magħha l-potenzjal li tkun strument divin. Kienet għodda tistenna li tinkixef u tintuża minn dawk li jifhmu l-iskop veru tagħha. Din ir-rivelazzjoni mlietni b'sens ta' responsabbiltà. Bħala bniedem li ddedika ħajtu għall-istudju tal-Iskrittura, ħassejt il-piż tal-għarfien li issa kelli. Kien dmiri li naqsam din il-verità, nuri lid-dinja l-iskop moħbi wara xi ħaġa daqshekk komuni bħall-melħ. Hekk kif komplejt l-istudji tiegħi, is-saffi ta' tifsir tal-melħ fil-Bibbja bdew jinkixfu qishom scroll qed jinfetaħ. Il-melħ ma kienx biss element fiżiku, kien simbolu qawwi li jinsab fl-Iskrittura kollha minn Ġenesi sa Apokalissi. Fil-meditazzjonijiet tiegħi bil-lejl, sibt ruħi ttrasportat għaż-żminijiet antiki, fejn il-melħ kien aktar prezzjuż mid-deheb. Immaġinajt lis-saċerdoti fit-tempju, idejhom iebsa jxerrdu l-melħ fuq l-offerti, att ta' purifikazzjoni li baqa' jidwi tul is-sekli. Ir-riħa qawwija tal-melħ imħallta mal-inċens donnha mliet l-istudju tiegħi, tagħtil ħajja lix-xeni li tant drabi kont qrajt biss dwarhom. Is-simboliżmu tal-melħ infetaħ quddiemi bħal mappa spiritwali. Purifikazzjoni, il-qawwa li tnaddaf mhux biss dak li hu fiżiku, iżda wkoll dak li hu spiritwali. It-twaqqif ta' patti, il-ħila li jissiġilla ftehim etern bejn il-bniedem u d-divin. U, f'mumenti rari u mudlama tal-Iskrittura, il-melħ bħala strument ta' saħta, fakkiera tal-qawwa li jġorr. Din in-natura trippla tal-melħ affaxxinatni. Kif seta' element wieħed iġorr tifsiriet daqshekk diversi u profondi? It-tweġiba, irrealizzajt, kienet fin-natura stess tal-fidi tagħna. Bħalma l-melħ seta' jippreserva jew jeqred, ir-relazzjoni tagħna mas-sagru kienet bilanċ delikat bejn barka u responsabbiltà. Ftakart fil-kliem ta' Kristu li jsejjaħ lid-dixxipli tiegħu l-melħ tal-art. Issa, dan il-kliem kiseb dimensjoni ġdida. Ma konniex biss aġenti tat-togħma f'dinja bla sapur, konna strumenti ta' purifikazzjoni, preservazzjoni u patt f'dinja li kienet tiddispra għal dawn il-kwalitajiet. Hekk kif dan il-fehim issoda f'ruħi, ħassejt urġenza tikber. L-għarfien li issa kelli ma kienx biex jinżamm, iżda biex jinqasam. Kienet ċavetta biex tiftaħ livell ġdid ta' fehim spiritwali, għodda qawwija f'idejn dawk li kienu qed ifittxu rabta aktar profonda mad-divin. Hekk kif qaddist ruħi fil-passaġġi tat-Testment il-Qadim, sibt ruħi ttrasportat għaż-żmien tal-patrijarki u l-profeti. L-użu tal-melħ mill-Iżraeliti deher bħal ħajta li tgħaqqad l-istorja mqaddsa tagħhom, tinseġ rakkont ta' devozzjoni u impenn. Immaġinajt ix-xeni ħajjin ta' riti antiki, il-leqq tal-melħ jinxtered fuq is-sagrifiċċji fuq l-artal, jirrifletti d-dawl tax-xemx nieżla. Il-ħoss ħelu tal-frak tal-melħ jaqa' fuq il-laħam tal-offerti baqa' jidwi f'moħħi, tħaxwix ta' qdusija. Fit-tfittxija tiegħi għall-fehim, iltqajt ma' rakkonti ta' purifikazzjonijiet magħmula bil-melħ. Immaġinajt lill-Profeta Eliżew, determinazzjoni f'għajnejh, Jarmi l-melħ fl-ilmijiet imniġġsa, ibiddel il-morr f'ħelu. Kien xhieda qawwija tar-rwol purifikatur tal-melħ, mhux biss fil-fiżiku, iżda fl-ispiritwali. Iżda kienet l-iskoperta tal-użu tal-melħ biex jissiġilla l-patti li tassew impressjonatni. Immaġinajt mexxejja tribali u slaten, b'idejhom jitriegħdu bl-emozzjoni, jiskambjaw mili tal-melħ biex isaħħu l-alleanzi tagħhom. Il-melħ, simbolu ta' preservazzjoni, sar il-garanzija ta' wegħdiet li jibqgħu. Irrealizzajt li dawn l-użi ma kinux sempliċement tradizzjonijiet. Kienu atti ta' sinjifikat spiritwali profond, magħrufa u ordnati mill-Ħallieq innifsu. Il-melħ kien aktar minn kondiment, kien mezz li bih id-divin imiss id-dinja. Hekk kif dawn ir-rivelazzjonijiet bdew jakkumulaw, ħassejt il-piż tal-istorja fuq spallejja. Kull farka melħ użata f'ħajti stess kisbet tifsira ġdida. Ma kinitx aktar sempliċement drawwa tal-kċina, iżda eku tar-riti mqaddsa tal-antenati spiritwali tiegħi. Dan il-fehim imlieni b'sens ta' kontinwità u skop. Irrealizzajt li, meta nuża l-melħ b'għarfien u reverenza, ma kontx biss qed insegwi tradizzjoni antika. Kont qed nieħu sehem f'rit li jmur lil hinn miż-żmien, jgħaqqadni ma' ġenerazzjonijiet ta' fidili li ġew qabli. Waqt li kont qed nirrifletti fuq l-użi tal-melħ fit-Testment il-Qadim, espressjoni waħda qabdet l-attenzjoni tiegħi b'mod li ma stajtx inreżisti, il-patt tal-melħ. Dan il-kliem, li jidher sempliċi, kien fih kunċett tant profond li sibt ruħi mgħarraq f'kontemplazzjoni għal sigħat sħaħ. Il-patt tal-melħ ma kienx sempliċement formalità antika. Kien ftehim etern bejn il-Ħallieq u l-poplu magħżul tiegħu, rabta daqstant b'saħħitha u li tibqa' daqs il-melħ innifsu. Għalaqt għajnejja u immaġinajt il-mument meta dan il-patt waqqaf, l-arja mgħobbija bis-solennità, il-leqgħa tal-melħ fid-dawl tat-torċi, is-skiet riverenti ta' dawk preżenti. F'moħħi qrajt ġenerazzjonijiet ta' Iżraeliti jonoraw dan il-patt, jgħadduh minn missier għal iben bħala wirt prezzjuż. Il-melħ, fin-natura tiegħu li ma tinbidilx, sar is-simbolu perfett ta' dan l-impenn etern. Bħalma l-melħ ma jitilifx it-togħma tiegħu, l-imħabba u l-fedeltà tad-divin jibqgħu ma jinbidlux matul iż-żminijiet. Irriflettejt fuq il-lealtà impliċita f'dan il-patt. Il-melħ, li jippreserva u jippurifika, kien jitlob l-istess minn dawk li jieħdu sehem fih, devozzjoni inkorruttibbli, purità ta' għan. Kien tfakkira kostanti tal-impenn reċiproku bejn dak li hu tas-sema u dak li hu tal-art. Hekk kif dan il-fehim baqa' jikber, ħassejt emozzjoni qawwija tinfrex fuqi. Irrealizzajt li ma kontx biss qed nistudja l-istorja antika, kont qed nikxef prinċipju fundamentali tar-relazzjoni tagħna mas-sagru. Il-Patt tal-Melħ kien xhieda ħajja tal-kostanza tal-imħabba divina, imħabba li tibqa' ma tinbidilx anke quddiem it-tempesti tal-ħajja. F'dak il-mument, fhimt li kull farka melħ fuq il-mejda tiegħi kienet tfakkira ta' dan il-patt etern. Ma kienx biss kondiment, iżda simbolu tanġibbli ta' wegħda intanġibbli. Kien sejħa għall-fedeltà, stedina biex ngħixu ħajja allinjata mal-prinċipji ta' dan il-Ftehim Imqaddes. Irrealizzajt li, meta fhimt it-tifsira tal-Patt tal-Melħ, kont skoprejt ċavetta għal konnessjoni aktar profonda u sinifikanti mad-divin. Kienet verità antika, iżda eternament rilevanti, tistenna biex terġa' tinkixef u tiġi applikata f'ħajjitna moderna. Meta dawwart l-attenzjoni tiegħi lejn it-Testment il-Ġdid, ġejt sorpriż b'rivelazzjoni li wessgħet il-fehma tiegħi dwar l-użu tal-melħ f'kuntesti spiritwali. Ir-rakkonti tal-mirakli ta' Ġess, tant familjari għalija, kisbu dimensjoni ġdida ta' tifsir. Immaġinajt ix-xeni ħajjin, Ġess, b'kompassjoni f'għajnejh, juża elementi sempliċi bħall-melħ u t-tajn fl-atti ta' fejqan tiegħu. Ma kinitx kumbinazzjoni jew dettall insinifikanti. Kienet dimostrazzjoni qawwija tal-fużjoni bejn il-fiżiku u l-ispiritwali, bejn dak tad-dinja u dak mirakoluż. Irriflettejt fuq l-għerf profond wara dawn l-azzjonijiet. Jess, fil-fehma infinita tiegħu, kien jaf li l-mess fiżiku tal-melħ jew tat-tajn ma kienx dak li jfejja'. Kienet l-awtorità spiritwali tiegħu, imwassla permezz ta' dawn l-elementi komuni, li kienet topera trasformazzjonijiet straordinarji. Immaġinajt l-istaġib tad-dixxipli u tal-folol huma u jaraw dawn l-avvenimenti. Il-melħ, oġġett tad-dar komuni, sar mezz tal-grazzja divina f'idejn l-Imgħallem. Kienet lezzjoni ħajja dwar kif dak li hu ordinarju jista' jsir straordinarju meta jintmess mill-qawwa tas-sema. Dan il-fehim laqatni b'qawwa kbira. Irrealizzajt li Ġesù ma kienx biss qed jagħmel il-mirakli, kien qed jgħallem verità fundamentali dwar l-interazzjoni bejn dak li hu materjali u dak li hu spiritwali. Il-melħ, fis-sempliċità tiegħu, sar simbolu qawwi ta' din l-interfaċċja. Hekk kif din ir-rivelazzjoni ssodiet f'moħħi, ħassejt mewġa ta' emozzjoni tinfirex fuqi. Ma kontx biss qed nistudja l-istorja reliġjuża, kont qed nikxef prinċipju li seta' jbiddel il-mod kif inħarsu lejn il-fidi tagħna fil-ħajja ta' kuljum. Fhimt li kull farka melħ f'ħajjitna ġġorr il-potenzjal li tkun strument tal-grazzja, mezz għall-qawwa divina. Ma kinitx kwistjoni ta' superstizzjoni, iżda ta' fidi applikata, li tagħraf lil dak li hu mqaddes f'dak li hu komuni. Id-dinja ta' madwari, saħansitra l-elementi l-aktar sempliċi, saret xhieda ħajja tal-qawwa u l-preżenza divina. Kienet stedina biex nara lil hinn minn dak li jidher, biex nagħraf il-potenzjal mirakoluż moħbi fil-ħajja ta' kuljum. Hekk kif kont qed nirrifletti fuq l-użu tal-melħ fil-mirakli ta' Ġess, perspettiva ġdida nfetħet quddiemi, tikxef aspett saħansitra aktar profond u prattiku tal-applikazzjoni spiritwali tiegħu. Il-melħ, fin-natura tiegħu li jippurifika u jippreserva, deher bħala għodda qawwija fil-gwerra spiritwali. Immaġinajt xeni ta' kunflitti inviżibbli, fejn forzi negattivi kienu qed ifittxu li jinfluwenzaw u jikkorrompu. F'dan ix-xenarju ta' battalja spiritwali, il-melħ deher bħala alleat mhux mistenni, iżda formidabbli. Kien qisu kull farka ġġorr magħha l-qawwa li tkeċċi d-dlam u tippurifika ambjenti kontaminati minn influwenzi ħżiena. Ftakart fi prattiki antiki ta' konsagrazzjoni, fejn il-melħ kien jintuża biex iqaddes spazji u oġġetti. Ma kinitx sempliċi superstizzjoni, iżda applikazzjoni prattika ta' prinċipji spiritwali profondi. Il-melħ, fis-sempliċità tiegħu, sar barriera kontra l-ħażen, tarka protettiva inviżibbli, iżda effettiva. Immaġinajt fidili matul is-sekli ixerdu l-melħ fil-kantunieri ta' djarhom, mhux bil-biża', iżda b'fehim intuwittiv tal-qawwa purifikanti tiegħu. Rajt nies jużaw il-melħ bħala parti mit-talb tagħhom għall-protezzjoni, att ta' fidi tanġibbli li jidum matul iż-żminijiet. Din ir-rivelazzjoni laqtitni b'intensità li ssurprenditni. Il-melħ ma kienx biss element passiv fil-fidi tagħna, iżda arma attiva fil-ġlieda kontra d-dlam. Kienet tfakkira kostanti li, fil-battalja spiritwali, anke l-elementi l-aktar komuni jistgħu jsiru strumenti qawwija f'idejn il-fidili. Hekk kif dan il-fehim kompla jikber, Ħassejt taħlita ta' ammirazzjoni u responsabbiltà. Ammirazzjoni għall-għerf divin li ta xi ħaġa daqshekk sempliċi b'daqshekk qawwa. Responsabbiltà biex nuża dan l-għarfien b'għarf u dixxerniment. Irrealizzajt li kull darba li nużaw il-melħ b'kuxjenza spiritwali, inkunu qed nieħdu sehem fi tradizzjoni antika u qawwija. Ma kinitx kwistjoni ta' ritwal vojt, iżda ta' fidi attiva, li tagħraf u tuża l-għodod spiritwali li ġew fdati f'idejna. Din l-iskoperta reġgħet qajmet fija sens ta' viġilanza. Id-dinja spiritwali, ħafna drabi inviżibbli għall-għajnejn, saret aktar tanġibbli permezz ta' dan l-element sempliċi. Kienet stedina għal prattika ta' fidi aktar konxja u intenzjonali, li tagħraf il-qawwa spiritwali preżenti saħansitra fl-aspetti l-aktar mondani ta' ħajjitna. Hekk kif kont qed nassorbi dawn ir-rivelazzjonijiet profondi dwar il-qawwa spiritwali tal-melħ, moħħi dar lejn l-applikazzjonijiet prattiċi ta' dan l-għarfien f'ħajjitna ta' kuljum. Kien qisu velu kien tneħħa, jikxef dinja ta' possibbiltajiet għall-insara moderni. Immaġinajt djar jinbidlu f'santwarji ta' paċi u protezzjoni permezz tal-użu konxju tal-melħ. Rajt familji miġbura, ixerrdu frak tal-melħ fil-kantunieri ta' djarhom, mhux bħala ritwal vojt, iżda bħala att ta' fidi ħajja u intenzjonali. L-Arjadonna kienet qed tippurifika ruħha ma' kull farka mxerrda, toħloq atmosfera ta' serenità u sigurtà spiritwali. Moħħi dar lejn xeni ta' Nsara jinkorporaw il-melħ fl-offerti u d-donazzjonijiet tagħhom. Ma kienx għadu biss ġest simboliku, iżda konnessjoni tanġibbli mat-tradizzjoni antika ta' purifikazzjoni u konsagrazzjoni. Kull offerta, żgħira kemm hi żgħira, kisbet tifsira ġdida, mgħobbija bil-qawwa purifikanti tal-melħ. Immaġinajt nies iġorru kontenituri żgħar tal-melħ magħhom, fakkiera kostanti tal-identità tagħhom bħala l-melħ tal-art. F'mumenti ta' tentazzjoni jew sfida spiritwali, dan il-melħ sar punt ta' ankraġġ, fakkiera fiżika tas-saħħa u l-iskop spiritwali tagħhom. Il-melħ, element daqshekk komuni fil-kċejjen tagħna, issa deher bħala għodda qawwija ta' fidi prattika. Ma kinitx kwistjoni ta' superstizzjoni, iżda ta' għerf spiritwali applikat, li jġib lil dak li hu mqaddes fiċ-ċentru ta' ħajjitna ta' kuljum. Hekk kif dawn l-ideat bdew jikkristallizzaw, ħassejt urġenza biex naqsam dan l-għarfien. Irrealizzajt li ħafna Nsara kienu qed jgħixu mingħajr kuxjenza ta' din ir-riżorsa spiritwali qawwija li kellhom litteralment f'idejhom. Fhimt li kull użu tal-melħ b'intenzjoni spiritwali kien opportunità biex insaħħu l-konnessjoni tagħna mad-divin. Kienet stedina għal ħajja ta' fidi aktar tanġibbli u attiva, fejn saħansitra l-ġesti l-aktar sempliċi jistgħu jġorru tifsira spiritwali profonda. Id-dinja ta' madwarna, saħansitra fl-elementi l-aktar bażiċi tagħha, kienet toffri opportunitajiet kostanti biex nipprattikaw u nsaħħu l-fidi tagħna. Kienet sejħa għal ħajja nisranija aktar konxja u intenzjonali, li tagħraf il-potenzjal spiritwali preżenti f'kull aspett tal-ħajja ta' kuljum tagħna. Hekk kif wasalt fi tmiem dan il-vjaġġ ta' skoperti dwar il-qawwa spiritwali tal-melħ, ħassejt il-bżonn li nieqaf għal mument ta' riflessjoni. Kien kruċjali li nġib flimkien dan l-għarfien kollu u niżgura li l-essenza tiegħu ma tiġix interpretata ħażin jew mgħawġa. Ħarist lejn il-kontenitur żgħir tal-melħ fuq il-mejda tal-kċina tiegħi, issa mgħobbi b'tifsira ħafna aktar profonda milli qatt immaġinajt. Irrealizzajt li, għalkemm qawwi, il-melħ innifsu ma kienx l-oġġett tal-qima tagħna. Kien strument, għodda għas-servizz ta' xi ħaġa ħafna akbar. Ftakart fil-kliem tal-profeti antiki, iwissu kontra l-idolatrija. Il-melħ, importanti kemm hu importanti fil-prattika spiritwali tagħna, qatt ma kellu jsir idolu. L-effikaċja tiegħu ma kinitx fin-natura fiżika tiegħu, iżda fil-fidi u l-impenn ta' dawk li kienu jużawh b'għerf u b'reverenza. Immaġinajt fidili matul is-sekli jużaw il-melħ b'dixxerniment u umiltà. Rajt f'wiċċhom mhux devozzjoni għamja lejn oġġett, iżda fehim profond tar-rwol tiegħu bħala mezz għall-grazzja divina. Kien bilanċ delikat bejn li wieħed jagħraf il-qawwa tas-simbolu u jżomm il-fokus fuq l-oġġett veru tal-qima tagħna. Irrealizzajt li, meta naqsam dan l-għarfien, kien kruċjali li nenfasizza li l-qawwa tal-melħ kienet marbuta intrinsikament mal-fidi tagħna u l-impenn tagħna lejn id-divin. Mingħajr din il-konnessjoni, il-melħ kien ikun biss melħ. Hekk kif din il-verità sodiet f'ruħi, ħassejt gratitudni profonda. Gratitudni għall-għerf antik li ġie mgħoddi lilna, għall-opportunità li nerġgħu niskopru u napplikaw dan l-għarfien f'ħajjitna moderna. Fhimt li kull użu tal-melħ f'kuntest spiritwali kellu jkun att ta' fidi konxju, affermazzjoni tal-fiduċja tagħna fil-qawwa divina, mhux fl-oġġett innifsu. Kienet stedina għal prattika spiritwali aktar matura u riflessiva, fejn kull ġest iġorr tifsira profonda, iżda dejjem jipponta lil hinn minnu nnifsu. Din ir-rivelazzjoni finali ġabet magħha sens ta' kompletezza u ċarezza. Il-Melħ, fis-sempliċità u l-qawwa kollha tiegħu, kien qed joffrilna lezzjoni profonda dwar in-natura tal-fidi tagħna. Kienet tfakkira kostanti li l-vera qawwa spiritwali ma tinsabx fl-oġġetti jew fir-ritwali, iżda fis-sinċerità ta' qalbna, fil-profondità tal-konnessjoni tagħna mad-divin. Inħossni trasformat. Il-melħ, dan l-element daqshekk komuni, wera li hu għalliem li ma tistax tistmah, jurini l-profondità tal-għerf divin preżenti saħansitra fl-aspetti l-aktar sempliċi tal-ħolqien. Issa kull farka tfakkarni fis-sejħa biex inkun melħ tal-art, biex nippreserva, nippurifika u nagħti togħma lid-dinja ta' madwari. Nistiednek, għażiż semmiegħ tiegħi, biex tirrifletti fuq ir-rwol tal-melħ fil-ħajja spiritwali tiegħek stess. Nittama li nużaw dan l-għarfien b'għarf u b'reverenza, dejjem niftakru li l-vera qawwa tiġi minn Alla. Nixtieqlek li ħajtek tkun imħawra bil-grazzja divina, ippreservata fil-verità u ppurifikata bl-imħabba. Il-paċi tal-Mulej tkun miegħek. Sal-laqgħa li jmiss tagħna.